Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Esselamu aleyküm, sayğılı, sevgili teleseyircilerimiz, vaqıt-şerifleriñiz hayırlı olsun. Sevgili dostlar, Yayla boyu programmasına hoş keldiñiz. Ve büyük sevinçler ile bugün Yayla boyu programması sizin müsafiriñizdir, her zamanki kibi. Aziz dostlar, bugünki Yayla boyu programmamız meraklı, Kene evelgi kibi, böyle meraqlı müsafirlerden genç yırcımız, Bağçasaray şeer sakini, böyle zamaneviy, em bizim halq yırlarımıznı da böyle canı-gönülden icra etken Alime hanım Mustafayeva

Bir alğış alayım, bir alğış alayım. Sevgili dostlar, her zamanki kibi, sağ olsunlar sanatçılarımız biznen beraber ve bizim programmamızın her zaman şen keçmesi için biznen beraberler. Ve arada da, onu da aytayım, halqımıza da hızmet eteler, Qırım, Qırım'ın dört köşesinde. O da qolay gelsin sizlere deyim. Amma nerde olsañız da, programmamızı unutmañız, a? Yahşımı? Nerde çalsañız, toylarda, yayla boyunda çalmış kibi oluñız, yani öyle tasavvür etiñiz, yani kendiñizni. Keliştikmi? Arada telefonlar etesiñiz ve güzel-güzel, heyecanlı böyle suhbetimiz ola. Hatta bizi misafir de davet etesiñiz, çeşit yerlerden. Elbette ki, misafirlige de kelecemiz, qısmet olsa. Hem yayla boyu programında, hem Ramazan vaqıtları mana yaqınlaşa, Alla cümlemize yetiştirsin, üç aylar içindemiz, kelecemiz, ziyaret etecemiz, sağ olsun. Eveli men çoq memnunım ki, siz öz eviñize, hem de ailemizden birisiñiz diye maña söyleysiniz, aytasınız, men çoq heyecanlanam. O sayğıñızdan dolayı. Çoq teşekkürlerim var. Alla razı olsun. İlle ziyaretler etecemiz, körüşecemiz evleriñizde, köyleriñizde inşalla. Çoq sağ oluñız, mana endi programmamız siziñ hızmetiñizde. Programmamızı başlayıq. Burada masanıñ üstünde baqamız, sevgili dostlar, nasıl güzel şeyler ve Elmira ablamız bu şeyleri Eli ile yapa, em de bir şeyler yapasıñız şimdi onda, doğrumı, Elmira hanım? Endi, e. Endi o nedir yapqan şeyiñiz? O, bizim sıfatımıznıñ yerine ketirme. He, Qırım, qırımtatar, e, ha, qı, qızı, qızçığı, e, milliy urba olacaq, öylemi onda? Urba olacaq. Men dedim ki, aselet böyle nasıl yapqanıñızı da köreyik arada programmanıñ. Şimdi, hanım efendi, eveli siz aytıñız, siz böyle çoq vaqıt körem böyle şeylernen sizi de, böyle el sanatı. Qırım'ın asıl ne yerinden ediñiz? Babam meni Seyitlerden. Seyitlerden.
Seyitlerden.
Babañız.
Nijnegorsk. Evet, bu Nijnegorsk, öyle mi? Anam Partenit'ten. Partenit'ten anañız.
Çoq güzel de, siziñ aslında soylarıñızda ana-baba taraftan böyle el sanatları yapan, işte nağış, böyle şeylere qızıqan, var edimi öyle sanatçılar? Men bilmem, çünki qarbaba bitam körmedim. Amma eşitmece?
Alar netmesin. Men, arqadaşım. Alla ramet etsin, onı tuğanlarında bar. A, onda, sizde, sizde o taraflardan, evet, evet, çünki siziñ, şimdi onu da aytacağım, çünki, çünki siziñ qızıñızdan başladı er şey, doğrumı? Mana ev.
Doğrumı?
Mana. Evet, mana baqıñız, çoq meraqlı şey, şimdi bu sanatı, şimdi siziñle, siz hem biznen laf eteceksiñiz, hem de arada o qoqlañızı yapacaqsıñız. Elmira hanım, siz altmış birinci yıl Horantaynen keldiñiz bunda, Qırıma keldiñiz. Qırımda bir müddet yaşadıñız da soñ qayttıñız Qırımdan, öylemi? Nasıl oldu? Yoq. Menim babam Aluştada birinci sekretar edi, cenkten evel, Golubinkada. Em o vışşıpartiynoye şkola, em kaçalötçik nesini oqudı. Cenk başlağan soñ o komissarlıqqa ketip, başta genştabda edi Krasnodarda, soñ Mokrousov partizan otrâdlarına yaramaylıqlar oldı çoq, soñ komissar olaraq onı yiberdiler mına bizim dağlarğa, partizanlıqqa. O soñ, ana, repressiya olğan soñ, bizim anda endi. Aha, o siznen ayrı tüşti, öylemi? Özbekistanğa nettik. O vaqıt ne, babam, babam meni altmış birincide Dedi, barayıq kiteyik dostlarına da, kiteyik nege, Qırımğa. Qırıma qaytayıq dedi. E, qaytayıq.
O vaqıt Selimov dostu edi Mustafa ağa, rametli, Cemilev, olarnı epsini toplap ayttı, ketemiz. No, biz özümiz kettik. Özüniz qayttıñız ama çoq turmadıñız burada, öyle mi? Özümiz qayttıq, em babam partizanda, onıñ podçinennıları, olar netler, siziñ propiska etemiz, qoyarmız dep. E? Biz de ümüt ettik, keldik, no olmadı. Olmadı. Soñ babam dedi, men ne, o qadarlıq. Ne, nezaslujeno dedi maña. Men qaytmacam. Sürülgen yerge men qaytmacam. İ biz Abhaziya kettik. Abhaziya qayttınız soñ? Men yaşlığım Suhumda keçti. Suhumide keçti.
Siz orada evlendiñiz, öyle mi? E. E.
Şimdi ömür yoldaşıñız siziñ vefat etmiştir, yoqtur, ya. Alla oña rahmet eylesin, bütün geçmişlerimize. Elmira hanım, siz Suhumide yaşadıñız andan Hatta anda da biraz cenklerde, cenkler kördiñiz da, qıyınçılıqlar kördiñiz, bilemiz, bilgimiz var, öylemi? O. Bizde anda poligon olmuş. Evet.
Biz. Şimdi men ne demek isteyim, Elmira hanım, siz Qırıma qaçıncı yıl soñ keldiñiz gene? Cenkten soñ bir buçuq yıldı. Eto, cenkten soñ. Yoy, qaçıncı yıl o, qaçıncı yıl o? Doqsan birincide, doqsan ekincide de. Ana, doqsan ekinci yıl. Doqsan ekincide.
Nağış işini siziñ qızıñız size böyle sebepçi oldı, na, bu, e, sanatta, bu sanat işinde, doğrumı? Qızım birinci Glininiñ uzori, Ametov ve Yakubovnıñ, e, krujogı, e. Qızım meni, ana, onı dayısı, dayısı degil, emcesi Ceparov Kâzimdir, zaslujennıy hudojnik Abhaziyi, e, Qırımda da, da, o da, e, Allah rametlesin, o, e, Arqadaşım da meni bitirdi mektebin resimci olaraq. Ana qızım da o mında kelgen soñ başladı ögrenmege, amma ne keramika degen şey, alçıqnen resimge. Soñ universitetke kirdi. Bizim tatar milliy prikladnoy iskusstvo degen çıqtı. O başladı, batik yapmış, akvareli de yahşı edim. Aması qoqlada netti, meni işim qoqlam dep. İmенно ayımnı sıfatını köstermey evelki bizim em Tek qırımtatar tıqımı. Böyle milliy urbalarımıznı, kiyimlerimizni köstermek içün onı qoqlaya, yani yönelişi anda yaptı ve köresiñiz, Alime hanım, yani mana bir dane de canlı otura yanıñızda. Evet,
ketti, qoqla. İşte, şimdi o size sebepçi oldu da bu işi başlamañız, doğrumu? Beş yıl tek men oğraşam bunıñ içün. Evet, bildigimiz böyle. Hanımefendi beş yıl evel qızınnen başladı, qızından ögrendi ve devam ette, yapalar, işte beraberlikte. Qızıñız da gelseydi yahşı olacaqtı, amma kele almadı. Ona da selâmlarımız olsun, sağ olsun. Şimdi siz esas neler yapasıñız, böyle oturup, nelerdir? Maselen, qoqlalarda urbalarnı köremiz. Eee, Bu, şimdiki, bu dört yıl evelsi, üç yıl evelsi Ermitajdan keldi kurator biziñki. O baqanda, baqmağance ayttı ki, mı vam predstavim kostümı, kötorie yest v Ermitaji, v filial Vostoka. Soñ bizim qidirlezge kelgen soñ şaşıp qaldı ki, a u nas do vosmnadstoy veka net voobshe. Kostüma dep. A biz sıfatımıznı İslâmdan evel qıdıramızlar. Qırım han, ne, bizim memleketimizde naz olaraq bizim qartlar yaş olğanda balalıqta, men iminı balalıqnı kösterme isteyim.
Mında baqam, başqa, başqa urbalar. Bu ukraints. E, Ukraina da var, işte başqaları da var, çeşit milletlerin var, ya? Yoq, tek ukrain var ki, men, qızımnıñ işleri bu. Ha, bu qızıñızın işleri, ha, qızıñızın yapqan şeyleri. Bu bizim Qırım balçıqtan yapılğan, bu kolleksion şeyler. Aha, balçıqtan yapılğan. E, bu prezidentskiy uroven, bu Nazarbayev. Keliñiz, böyle yapayıq. Şimdi eliñizdeki şeyi yahşı kösteriñiz de bunı. A, bunı şimdi siz. Şimdi yapayım. Şimdi yapa. E. E, şimdi buna neler yapacaq? Ştançıqları. A?
Evelden ştançıqlar. Ştan, eki biñ yıl bizim ştanlarımızğa türkler ştan çıqardılar. Dörtünci sırda, alt, Altayda ştan dünyağa keldi. O vaqıt Gretsiya, Rim. Olar povâzka kiyer ediler, em toga. Bizde endi, bizde endi ne, milliy anter bar edi. Milliy anter o vaqıt bar edi bizde deysiñiz, ya? O vaqıt bar edi.
Altaydan kelgende
endi bar. Maşallah, başıñızdaki fes de çoq güzel, bu qurşağıñız da güzel. Bunı özüñiz, o işler özüñizin işiñizmi?
E, özüm yapıram. Öyle mi?
Maşallah, maşallah. Mında fesler var ve qurşaqlar var. Oları, şimdi keliñiz böyle yapayıq. Siz a o qoqlañıza işte qurşağını işte üst, yapıñız, başlañız. Siz devam etiñiz. Kamera ara-sıra siziñ işiñizi kösterecek kameralarımız. Şimdi biz, Alime hanım,

Asıl. Aslında men Bağçasaray şeerinde doqsan birinci senesinde dünyağa keldim. Amma ana-baba aslında temel. Temelimiz babam Quvuş köyünden, qart bitam da, bitam da Quvuşlılar. Evet, Quvuş köyü.
Qaysı rayon o? Quvuş rayonı. Nemseler o rayon yaqtılar. Qırımın, Qırımın ne yerinde? İşte onı aytım, er kes, ha, er kes bilmey de quvuş qayda olğanını, onıñ içün deyim. Bağçasaray, aslında Bağçasaray rayonı, doğrumı? Elbette, Bağçasaray rayonı. Anam tarafı Kökgözlüler. Kökgözlü.
Sevgili dostlar, anamız da bunda otura, studiyamızda, birazdan onıñnen de tanış olacağımız. Hoş keldiñiz tekrar. Bugün yırlarıñıznen keldiñiz, öylemi? Öylemi. Bir-iki yırlar diñlecemiz sizden. Şimdi, Alime hanım, men bilem ki, çoq bir meraqlı bir şey var. Alime hanım balalığında Alime hanımın, hem de babañız siziñ yırcı olmañızı istedigini de çoq bilem. Doğrumu? Babañız dedi ki, sen yırcı ol, dedi size ve çoq istey edi yırcı olmañızı. Onıñ kendisi de akordeon çala edimi? Öyle, akordeon çala edi. Ne içün size yırcı ol dep size öyle qızıqa ediñizmi balalıqtan yırcı olmaya?
Bilesiñiz, men öyle bala edim, pek utançaq, utana edim aytmağa, isteklerimi pek utana edim. İstekleriñizi aytmaya, tilge ketirmeye utana ediñiz? Evet, meni bir özüm, bir dünyam bar edi, men öz dünyamda yaşa edim. Aha.
Soñ vaqıt keçti, men on eki yaşında olğanda, böyle bir şey, endi maña bir şeyler içimde böyle qızdı, ağlayım, anam, babam ayta, ne oldı, qızım, saña? Soñ men de meydanğa çıqardım, ayttım, mına men yırlamağa isteyim, muzıka aletinde çalma isteyim. Soñ kettim muzıka mektebine. Anda da maña ayttılar, endi vaqtıñ keçti, endi mümkün degil. Evet, muzıka mektebinde size öyle dediler ki, vaqıt keçti, siz pianoya vardıñız da, piano, pianino çalmaya, doğrumı? Evet. Men de anda başladım ağlama, böyle. İçiñizde tutasıñız derdiñizni. E, böyle Soñ, soñ, soñ, netice? Soñ bir saniyede kire bir oca, ayta, vay, qızım, ne oldı, ne içün ağlaysıñ? Men de ayttım, mına, Muzıkağa, muzıka aletlerinde çalma ögrenmey isteyim, yırlamağa isteyim. Meni almaylar, ya? Meni almaylar.
Ayta, vay, qızım, ağlama, seni alacamız, yırlacañ, çalacañ. Öyle etip aldılar. Soñ vaqıt keçti, men eki-üç yıl oqudım, soñ bıraqtım, afsus ki. Bıraqtıñız, ne içün? Çünki öyle çıqtı hayat, yaşayış, öyle oldı, bıraqtım. Alime hanım, hem zamaneviy yırlardan yırlay, em de halq yırlarını pek sevesiñiz. Zemaneviy yırlarını, halq yırlarını, klassik, estrada. Şimdi, siziñ bu muzıka mektebi ile ilgili o ocañız, bir de soñ babañızıñ ricası, Allah rahmet eylesin, babañız hayatta yoq, öylemi? Allah rahmet eylesin, qalanlara uzun ömürler versin. Şimdi, keliñiz böyle yapayıq. Men sabırsızlıqnen bir şey bekleyim de, sizden bir halq yırı olaraq bizim Yayla boyu programmasınıñ Yayla boyu türküsini bir yırlatsaq da, bir eki, eki beytini diñlesek nasıl olur? Mikrofonı alıñız, buyurıñız, hanım efendi. Yayla boyu. Yayla boyunı yırlañız, bir eki beytini sizden rica eteceğim men. Keliñiz, dostlar, canlı Yayla boyunı diñleyik. Buyurıñız.

Şimdi, hanımefendi, bir şey soraycam. Menim eşitkenime köre, men ögrendim de bunı, balalığında, mana anañız da bunda otura, balalığıñızda sizi bir hırsızlamışlar, doğrumı? Doğru.
Doğrumı, hanımefendi? Keliñiz, böyle yapayıq, eveli,

Qorantañızda böyle üç bala terbiye ettiñiz, çoq sağ oluñız. Ömür yoldaşıñıznen beraber, o da sanatçı, akkordeoncu edi, öylemi? Sizde de beç er angi bir sanat, sanat varmı? Mende?
E.
Yoq, men peşevik, men tehnik tehnolog. Demek, ustasıñız, öylemi? Da, men tehnik tehnolog, Özbekistanda çalıştım, soñ Qırımğa kelip, mında da çalıştıq. Soñ böyle perestroyka olğan soñ epmiz kettik, oldıq predprinimatelь. Aha, öyle, yani iş adamısı, iş adamı, he, öyle mi? Ha, iş adamımız.
Evet, çoq güzel. Hanım efendi, şimdi keliñiz böyle diyeyik, Alime hanım balalıqta nasıl edi? Sizden soramaq isteyim bunu. No, meni üç balam bar, eki qızım bar. Allah ömürlerini versin. Yaş olğanda bir kitap oquğan edim, balam olğan soñ birinci lafı ne aytsa, o, znaçit, onıñ professiyası olacaq. Birinci qızım on bir ay, on bir aylıq edi, ti-ti, ti-ti başladı, mına bile ti-tiden, birinci lafı ti-ti. Ay, bu kemaneci olacaq, Dedik, kemanecide oldı. Birincisi. Birincisi. O birincisini, adı ne edi? Elmaz. Elmaz.
Bu.
İpekçiyev Elmaz Sirsibilde çala. Şimdi anda çala o, doğru mu? Hoca olıp çalışa.
Vobşim, bütün ömürü, işi hepsi muzıka.
Ay, maşalla. Biz oları da davet etecemiz, qısmet olsa, buraya, o ansambli. Soñ endi Alimemiz oldı. Alimemiz. Onda bekledik, ne aytacaq birinci lafı, birinci lafı mamma dedi. Mamma. Aha.
Yoq, no, aş. A, aş demek istedi, Da, doğru. aş. Aha.
Soñ baqtıq, baqtıq, sarma pişirsem yanıma kele, dolmalar er vaqıt buluna. Oy dedim, bu, naverno, aşpaz olacaq. Mavuşaycaqtır da, dedim. Soñ baqsam, bir yerde bir evçik oynay, azbarımızda balaban, georgianalar öse edi, qırmızı çiçekler. Olarnıñ yapraqları uzun na böyle. Bir aylansam, baqsam, qazannıñ içine ne pişire, er bir yapraçığına sarğan da, gül kibi sarmalarnı qazannıñ

Mana lafı çoq istedigim yere ketirdiñiz zaten, benim haberim var bundan. Pek bir bala edi. Soñ bir rus paskası oldı, beş daqiqa azbarğa mına bile çıqtı, skameykağa oturdı, rus paskasını onı beş daqiqada qısladılar.
Azbarıñ yanından alıp kittilermi? Da, no yanımdan degil, men poçta aylandım, no bir qızçıqqa ayttım, keldi İra degen qızçıq, beş yaşına, men ayttım, İroçka, önen otur dedim, men şimdi poçta On beş metr, mına bile, poçtanı alayım, musornı tökeyim, kelerim, dedim. E? İ daje, mına bile, özümde, o bala bir buçuq yaşına, o özü o skameyka'dan turıp ta bolamay, ketip ta bolamay. Aha. İ o qadarğa men beş daqqağa raşçöt ettim. Nu, deyim, bala, balağa bala işandım. Soñ kelsem, uje yoqtır. Soñ kelsem, İra da yoqtır, bala da yoqtır. Men deyim, baqsam, İra tavuqlarnı quvıp yüre. Bir daa Maruşke, bir qoñşumız bar, soñ olarğa çaldım, qapısını açtı, men ayttım, Duysâ deñ bir apay, çıqıñ, a o qız çıqıp keldi, çağırdı, men ayttım, qani Alime desem, bilmeyim dedi, maña tüt Duysâ çıqtı, bar tavuqlarıñ baq dedi, olarnıñ artından çapa yüre maliboy, tavuqlarıñ jiberedi o apay,

Kak ras moda edi, ğaliba, o da bir moda çıqardı maña. Aha!
Soñ men de onıñ qapısından ketmedim, kirecem dedim, militsiya çağıracam dedim, o menden ümüt etmedi. V opşim, o belledi, men bir Mulâyim apa. Amma siz hiss ettiñiz ki, onlar aldılar, öylemi? Ondan men, net diy da, net diy. Soñ endi kirecem dedim, qapısını yapa, qapısına oturdım na bile. Yoq dedim, men kirmey, qapıñda yapmaycasıñ dedim. Bütün cemaatnı çağıracam, militsiya çağıracam dedim, çıqar balanı ber dedim. Soñ o dedi, bo dedi, ba, nu, men kirip olamayım. Bir köpegi, orta azbarında daa bir köpek, soñ üç köpegi bar, pek balaban köpekler. Soñ baqsam, ay, ladno, dedi, çıqardı berdi, Alime essiz, vapshe, mına bile çıqardı berdi, qolıma balanı. Alla-alla!
Bir şey balağa olsa, dedim. Epsini ayaqqa köterecem, dedim. Kirsettim evge, no bala özüne keldi. Birinci institutnı bitirdi, ekincisin, men aytam, keç qalma, obşežitiye bir yerge yatmay o. Ana, men endi balaban oldım, öyle çuvallar yoqtır, dey. Amma kene de ana-baba, kene de ana-baba içün her vaqıt balasıñız. Amma men ne soramaq isteyim de, o vaqıt ne ağlamadıñız, begendiñizmi o ikinci anañızı? Elinde kite ediñiz ya? Bilesiñiz, aqılımda iç bir şey yoqtır. Aqılıñızda yoqmı?
Bekim yoylağa.
Ya, amma niyetleri birinci kerede öyle, ikinci, yani öyle bir şeyler, qazalar başıñıza geldi, amma Allağa şükür, soñu hayırnen bitti, öylemi? E, prosto, Allah saqladı. Men sevgili, men burada sevgili teleseyirciler aytmaq isteyim, er keze ki, Balaları her vaqıt baqmaq kerek. Gerçekten de her çeşit insanlar var. Evlâtlara sahip oluñız, ilec, çaresi olduqça mektepten mektebe, işte bala bağçasından eve, her zaman gözüñiz üstünde olsun. İşte öyle ola bilir, Allah qorusın, Allah qorusın. Şimdi men gene bir şey soramaq isteyim. Babası yırcı olmasını istedi ama sizler buları milliy mektebe berdiñiz, ya? Biz, öyle oldı, bu pek keç aytıldı, çto muzıkanı seve. Soñ? Öyle oldı.
Soñ men dedim Alime, dedim, mına tatañ muzıka yedi yaştan bardır, muzıkalnıy mektep bitirdi, muzıkalnıy uçilişe. Bu böyle, muzıkağa sen baracaq olsañ, kerek edi bir azırlik, bir mektep. Nu, men duymadım, sen de aytmadıñ. No, öyle oldı, bu bala muzıka içine östi. Tatası çala kemane, bir din doğulğan künü olsa, bidalar kele, anam yırlay, qarbabam kemane çala, qardaşım akordeon çala, epsi de pek yırlaylar, sesleri epsiniñ yahşı. Soñ O, meni, endi boni institutqa men kirecem degende, anam ayttı, Yo, dedi, biz epimiz yırlaymız, dedi, epimiz de, bitañ da yırlay, qarbañ da, no sanağa çıqmasın, dedi. O, nu.
Sanağa qarşı edimi? Sanağa qarşı edi, molla tarafı. Anam da molla tarafı, babam da. A, añladım. Qarşı oldılar. Soñ men de indemey böyle baqtım. Soñ endi, er qardaşım, soñ bardı, kirdi institutqa. Soñ endi bu institutnı bitirdi. Nu, baqsañ, bulunı. Ne, qaysı institut, neden bitirdiñiz institutı? Filologiya, da, til. Qırımtatar ve. Bizim Qırım müeddislik pedagogika universitetiniñ qırımtatar ve. Türk tilini.
Türk tili, evet.
Nu, bu, mına, qızım toyu olğanda, Elmaznıñ, on yedi yaşına edi, bitirdi, eto, on, onuncı klassnı. Soñ çıqtı sanağa, aldı mikrofon, yırladı. Elmaz degen turkını ne oca kördi, Evet.
ne bir ders aldı. Çıqtım da Elmaz. böyle çıqtı, toyda yırladı. Men şaştım. Eto bılo moye pervo vpeçatleniye.
Ondan soñ Men o, istediñiz? ondan soñ men ıı, istedim i añladım. Soñ endi institut, er, soñ Naciye ocağa bardı, Filimonovağa. Uroklar, dersler, qarşı çıqmadıq. Endi bu institutnı bitirdi. Soñ men aytam, Alime dedim, sen maña diplomıñnı ne ketirmeysin, beş yıl oqudıñ. O, male baqtı maña, Ana, dedi, yarın postupleniye bar, dedi, vokal. Men barıp yarın diplomımnı ketirerim sizge, dedi. Nu, qarşı olmasañız, mümkün, men bir prosto ekzamen bereyim, dedi. Может, proydu, dedi. Esi siz meni saat yedide turğuzsañız, dedi. A men de saba turdım, saat altıda baqam, baqam, deyim, endi bu bala institutnı bitirdi, endi Quranda aytılğan, Qızıñ olsa, tez-tez horandalı, başlı, közlü olsun, naz olacaq bu, da bir institutqa kirse, desem, dep tüşünip oturam. Avuzda pek sti. Soñ deyim, ömürlik o maña onı aytıp oturacaq. E, Alime, ne yuqlaysıñ, tur da bar ekzamenni zdavat et, dedim. Böyle bir beş daqiqada уже yoq edi o. Men aylanıp kelsem. O qadar istey eken. Ana, soñ bardı, kirdi institutqa, bez podgotovki, yırlağan, on alğanlar.

Alime hanım, siz balalığıñızda da babası her zaman siziñ babañız aynen neynen yuqlata edi sizi deysiñiz? Uyat, hem yırınen uyata eken, öylemi? Ve özü, türküsini da, sözlerini özü, mına. Hem de yaza edi, he? Qabiliyeti bar edi öyle, yazğan. Yazılı yoq edi, mına, qızım, tur, başlay, bir. Uydura.
Uydura, evet, uydura edi. Ve sesi pek güzel edi, pek öyle. Çoq, ondan da haberim var da, işte, sizi hep yırlarınen uyata eken, em de uydura eken Alime qızına. Keliñiz, biz bugün bir sizden bir yır diñleyik de, birinci yırıñız, menim bildigime köre, Diñle, güzel, öylemi? Öyle. Keliñiz, bir yırıñıznı bir diñleyik, bir yırcı oldu, ana-babası onı istey edi, epimiz de sevindik, elbette ki, sizi tanıdığımızdan. Keliñiz, birinci yırıñıznı bir diñleyik.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Alime hanım, çoq sağ oluñız. Çoq güzel türkü. Men bunı eşitken edim. Bunı çoq begenem. Güzel de yırladıñız. Sağ oluñız. Alime hanım, yarın bir kün, inşalla, evlenirsiñiz, evladıñız olur. Evladıñız olsa, qaysı ayninniyi yırlamaq istersiñiz? Bir siz bundan, bilem de, sevesiñiz öyle şeyleri de. Ayninni olaraq neyi yırlamaq ister ediñiz? Meselâ, bir onı da bir diñleyik balalarımız içün. Anaları balalarına yırlarlar, ile, anı bir mikrofon alıñız da, mikrofonu. Bir canlı olaraq bir beyt diñlesek olurmı?

Çoq güzel. Alime hanım, sizden men bir şey soraycam. Nasıl ki, mektepte o muzıka mektebinde sizi almaq istemediler de, soñ o bir ocañız dedi ya ki, canıñızı sıqmañız, ağlamañız, alacamız, dep size yardımcı oldı, siz onı iç unutmaysıñız, doğrumı? Size bir dostça şey etti diye, biz sohbetimizde öyle dedi de, em oca dedi, em de maña bir dost kibi areket etti, meni dedi çoq rahatlattı dedi. Amma bir tek bu onda qalmadı. Ne içündir ocaları Alime hanıma başqa yerlerde de destekçi oldı. Mana, men bildigime köre, siz universitette oquyanda, til, filologiya oquyanda, Nariman oca size bir güzel bir destekçi oldı. Nasıl oldı bu iş? Oca olmaq, bu, em müim bir şey. Nasıl oldı? Babam rahmetli oldı. Ocam, men şimdi eyecanlanam, babam aqqında aytqanda özümni pek eyecanlanam. Amma hepsi biz içün bir hayatta, ölümde, amma Alla uzun ömürler bersin, qalanlara, ölenlere rahmet etsin. Men yardımcı olayım size. Nariman oca Abdülvapov, o ayttı, meni toqtattı, ayttı, balam, Emiralla başınızda sağ olsun. Ve öyle ayttı maña, babañ ne istedi, nasıl seni körmege istedi? Bunı soradı.
Men böyle Men öyle tüşündim. Ayttım, o pek isteydi, men yırcı olayım. Amma yaşayış öyle aylandı, men muzıkağa vaqtım ayırmağa Evet, olamadım. muzıka mektebinde taşladıñız, soñ til, tilne, filologiya Böyle, soñ maña bu Fakültete.
berdi böyle quvet, Ve men, Çoq sağ ol, deyim Nariman Ne dedi o size, ne dedi?
Tamam, siz ayttıñız. E, Soñ ne ayttı size? aytıp, babañıñ istegin yapmaq kereksiñ. Nasıl o seni istedi körmege? Ve maña qol tuttı, men onı duydım, nasıl qol tuttı maña Nariman oca. Derslerde oturğanda maña ağlama iç bermey edi. Ve öyle oca, bilesiñiz, onı dinlegende meni, öyle aytsam, ağızım açıp qala edi, pek.

Men Nariman ocamıza ve bütün ocalara analarnen beraber bir alğış isteyim, her kes içün. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Men, sevgili dostlar, bütün teleseyircilerimize de seslenmek isteyim. Bana köresiñiz de, bir ocanıñ bir öz talebesine fikirini ayırdığı, yani can yandırıp böyle ona yaqından, hem dost kibi areket etmesiniñ neticelerini köremiz. Onıñ içün iç vaqıt, yani ocalar psihologtır, Er talebesini bilir, kim nasıl tüşüne. E, babañızı tanıy edimi o? Yoq, ya? Yoq, tanımay edi. Menim bildiğime göre babañızı tanımay edi. Amma ne yaptı? Özüniñ bir qızı kibi kördi, çoq köñülden destekçi oldu ve bütün böyle gerçek terinden tüşünen, böyle öz işini sevip yapan bütün ocalarımıza, Qırım müendislik pedagogika universitetinden ve diger Bütün mektep ocalarımıza da selâm-sayğılarımız olsun. Gerçekten de talebelerine öz evladı kibi yanaşmaq çoq güzel şeydir. Siz de ne yaptıñız? Areket ettiñiz. Areket ettim.
Ve areketiñizin de neticesini köremiz. Amma çoq güzel. Siz şimdi ekinci yırıñızı bir azırlap turıñız. Elmira abla, siz bir, böyle bir kösteriñiz, ne oldu endi o quklamız, nasıl oldu? Yavaş, yavaş.
Able köstereyik.
Mana baqıñız, biraz evelki bembeyaz anterde edi, daa yapılmamış. Şimdi neticesi böyle bir qoqla meydana keldi, milliy urbada, öylemi? Şimdi bu küçücük qoqlalar, büyükleri de ola. Çoq güzel, amma bu şimdi siz, bular nedir? A, bu, a, buları bir anlatsañız. Mana, sevgili dostlar, mana baqıñız, qurşaqlar, Alime hanım da maña yardımcı olsun, mana bunı tutuñız. Siz bu, böyle, böyle, kameraya, kameraya böyle tutuñız. Abla, bular qaysı, bularnıñ adları varmı? Nedir bularnıñ şeyi? Bu imitatsiya, evelden bir bizim kümüşçiler filigran degen şeyni bek yahşı yapar ediler, dünyada ondan yahşı yoq edi. A, bu, mesela, bu. Bu imitatsiya filigranğa. E. Evelden biz yapar edik. Eliñizden biz, siz özüñiz yapasıñız, amma benzetmişsiñiz çoq, a o kümüş. E, mına, men müzeyde kördim, bizim sanatta, mına bu, tek töpelik bar imiş. Töpelik deylermi bunı? Töpelik, he. Töpelik, a. Tek töpeligi bar edi. Evelki Yekaterinanıñ kemezden evel, mına bundayin fesler olğan. Odunı kümüşçiler yap. Töpelik em bır. Töpelikleri kümüşten olğanmı? Epsi kümüşten olğan.
Bile da kümüş, ne, altından da. A bu ne, kümüşniñ. Kameraya köstereyik, a bile? Kameraya.
Em taşlar olğan. Ha, ortası da mesela taşta olğana bile, doğrumı? Tañ, tañ, taşlar, e, o bek paalı olaraq olğan, Minixin lasi vaqtına olar epsini bunı qoparıp, ana bir töpelige qalğan. Onı içün bugün bizim çoqusı tatarlar Meñ bitamda başqa fes edi, dey. Bu fesler olğan anneksiyeden evel. Çünki soñ kümüşçiler, neler, altın nenen oğraşqan insanlar, olar ya da yoq ettiler, ya da qaçıp kettiler. Onıñ içün şimdiki vaqıtte bunı endi yavaş-yavaş bekimde yaparlar. Şimdi bir şey soracağım, eliñizde bilezik de bar siziñ, bilezik. Bular böyle şeyin üstüne böyle qadife, barhıt üstüne yapıla ya? Qadife üstüne. Ekisi eki çeşit mi?
Kösteriñiz de bilezikleriñizi. Kamera, ya, böyle. Böyle. Ekisi eki çeşit, ya?
E. Şimdi, hanım efendi, men ne soramaq isteyim? Bu fesleri, mana, başıñızda o başqaça, bu başqa, mana, Alime hanımnıñ başında da fes var. Bunı qızlar, kelinler, yaşlılar, gençler, farqı varmı bunıñ? Meselâ, kelin içün başqa, oyuncılar içün başqa ya da ki, bular hepsi istedigi kibi yapalarmı, istedigini kiyelermi?
Evelden, ne, nu nas, biz kör, netkendayın, mına şimdi köstereyim sizge. Evelden, islâm olmağanda, Arabistannen iş körmegen de, bizim harlar bek çoq u jenşin glavnıy ubor eto soverşenstvo der ediler, neler anda-mundan kelgen neler insanlar. Bizde olğan em neler yavluqlar tikerediler bir-biriniñ üstüne, em şallar, araba şalı olğan Uzaqa ketmek içün sarılğanlarına, amma başına kiçkene papalar Rimden keyeler de, toy tek töpede sapkecik, u bizde qarlar, ballar
igeler, o da kiyizden olğan, fetr degen, amına mına qızım yapardı, mına, öleñ

Kelir, rus tiline keldi şapka, amma bugün lüboy gorşok, izvenite, nu, po formi on yey şapka. Evelden tek apaylar, qızlar kiygenler, o da bütüni kümüşnen olğan. Aval bu, zvezda gorit. Şamahanskaya tsaritsa, Puşkin onı Şamahiya degen Qırımda olğan eken. Onı içün mına bütün neler kümüşten yapılğan, o evelden mında bar edi. Evelden a bu saç, saç, başa kiyge, bular da olğanmı evelden? Başa kiygenler em soñ marama ya da şerbente kiygenler. Aha, öyle, öyle. Çünki baş açıq olmağanda. E, yoq. E, çoq güzel.
A bu Baqıñız da, mana, elimde, kameramanlar da köstersin, mana, bilezik var, mana, başa taqan şey var, bunıñ adı ne edi?
Bilesizmi, onıñ adı, men şimdi netmeyim, o qadarlıq aqılıma kelmez, çünki tögerek şey, soñ tiara kibi. Tiara derediler. Nu, aytalar ki, tiaranı şimdi anav papazlar kiyeler, amma o evelden harlarda olğan, mına böyle. Evet, añladım, añladım. A bular episi qadınlar içün, ya? Evet. Erkekleriñ kemeri yoqmı? Yoq. Ha, erkeklere gene sefer olur. Evelden erkekleriñ da böyle olğan. Yigitler içün.
Mana. Abilen aqaylarda da bar. Eki dane ya da bir dane, obıçnı bir dane, amma harlarda eki dane olğan. Eki dane olğan, yanma-yan, böyle yan-yana olğan. Yan-yana, eki. E, onıñ kümüşten de var ya? Kümüş, yoq, bu evelden kümüşten olmamış. Men añladım, añladım.
Kümüşten endi soñu soyuq, kümüşten olğan, amma evelki, mına ne, nas deyler, olova, medь. Mına, ondan olğan. Bu bek asker olğanda, apaylar da bizde, noğaylar asker ediler, onıñ içün olar da kiyer ediler öleñ quşaqlar, aqaylar da öleñ kiyer ediler.
Bu neler quşaqlar kiyilmiş edi biz askerlikte olğanda. Soñra endi mına bu quşaqlar endi kümüşli, şimdi biz aytamız da, evelki quşaq, evelden bolar edi. Em da bar ki, onday iş. Mına bu köküslük degen şey, mına bu. Men de aşını yaptım, fokuslük, mına, o ya da, ya da altından neler olğan. Gerdanlıq deyler ya bu, kökslük dedigiñiz omu? E, türklerde olğan şey o, başından tek türklerde, soñ Avropa olmağanda, Avropa olğan soñ bütün anav, bizim. Qanımız anda endi tüşken soñ, olar başqa oldı, venger oldı, anglosaks oldı, bugünden olar öyle deyeler, biz tamırlarımız türkten, olar da kiyeler, vengerler. He, gerdanlıq deyler, gerdanlıq, he, he, doğru. Apaylar,
bek ne, po statusu, bogata ili bednaya jenşina, ana o altın ola ya da kümüş ola, e, amma ondan evel, Daa ondan evel aqırzaman askerler olğanda, cenkler olğanda bizim babadedeler, qarbabalar olar bütün dünyanı qolğa alğanda o vaqıt apaylarda var emiş, ne deyler, kolçuga. Bu Kolçug vapşe bütün mına bu sıfat, asker sıfatı Demirlik olıp, bizde olğan.
Kiyimleri, ya, cenk kiyimleri de, asker kiyimleri. O vaqıt bronza yeri sırı olğan, amma Türklerde olğan endi demir. Onıñ içün kristanoslar bizden çoq kördiler, biz tartarı oldıq. Añladım. Ana.
İ apaylar da kiygen ediler. Mına bu köküslük olmağan edi, a olur edi, olar da kibi ne, kolçuga kibi. Ya, ya, ya. Ana o neleriñ etekleri, olar köküslükte oldılar. Aqaylardayn olmasın Davlya. Daa men bir şey aytacaq edim, fes içün. Bu, mına bu tata, islâm kelgen soñ aqaylar fes başladılar kiymeye. Türkiyede de, neden. Qırmızı fes, ya? Qırmızı fes, ya.
Püskülü de var. Püskülü de var edi. Amma, siz bilesiz, Arabistanda apaylar başqacasına kiyinmiş ediler, olarnı şimdi da biz körüyik, olar çoq ne şallar baylağanlar, ağzını qapatqanlar, bir yerini qapatqanlar, amma o vaqıt olarda yel çoq, o ne yel ne kirmesin, topraq kirmesin, ne qumlar kirmesin dep, öyle etip qapatqanlar. Amma. Fes kiymegenler, harılar, şallar baylağanlar.
A soñ bizge islâm kelgen soñ, bu şapkeçik dilberden dilber şapke, men netkende ayt. Asıl milliy qırımtatar. O soñra kitti. Qaldan da, biz endi onı bilmeyrik. Aması, qarlar fes kiymegen soñ ama aqaylar kiyeler dep, türkler, tatarlar da, biz de isteymiz degenler, onı içün kümüşçiler bundañ fesler yapqanlar, aqaylar. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Çoq sağ oluñız, Alla razı olsun. Keliñiz, bir Nefesim türküsi var da sizde, yañı qırımtatar yırı da. Yañı qırımtatar.
Kim, sözleri kimin bunıñ? Uriye Kadirova sözlerini yazdı. Ee. Amet Timatik muzıkasını yazdı. Muzıkasını yırlay da bizim Alime hanım. Öylemi? Buyurıñız.

Çoq sağ oluñız. Sevgili dostlar, mana arada suhbet yapamız. Ne qadar böyle suhbetimiz derin, böyle sıcaq. Tikçe vaqıt nasıl keçkenini añlamay qalamız da. Yırlar diñleyik, işte, Elmira ablamız, işte, oları, em de dey ki, kelinler evel er vaqıt qırmızı kiygenler deysiñiz, ya? Qırmızı, yeşil. Evel qırmızı ve yeşil. Kelinler er vaqıt qırmızı, yeşil. Onı da şimdi ayttı. Evet, kelinlerimize de her zaman baht, yañı aileler qurulsun ve eñ güzel şekilde, bizim eñ güzel dualarımız olarnen olsun. Keliñiz, böyle yapayıq. Şimdi, elbette ki, programmamızın sonuna keldik. Er kes içün, er kese iştirak etkeni içün, bize bugün misafirimiz olduğuñız içün sonsuz teşekkürler çalğıcılarımız, Alla razı olsun, sağ oluñız. Geliñiz programmamızın sonu ve eki ağız sözleriñizi almaq isterim. Ne aytmaq istersiñiz sevgili teleseyircilerimize Ve gençlerimize, büyüklerimize, kiçiklerimize, eki ağız sözleriñizi alıp, soñ bir qaytarma isteycem sizden. Buyuruñız, Alime hanım. Gençlerimizge tileyim, savlıq, bir-birimizni ürmet eteyik, sabır eteyik ve eski qırımtatar türkülerin balaçıqlarğa aşlatmaq kerek. Medeniyetimizi komple, doğrumı?
Ay, çoq sağ oluñız. O içün Tatarlığım türküsini kerek yoqlamağa. Buyuruñız, akapella olacaq Tatarlığım. Buyuruñız, Tatarlığımı hem siz hazırleniñiz. Siz ne demek istersiñiz, abla? Men özüm halqıma Milletimizge tınçlıq ister edim Allahtan. Em mına bu yapqan biz işimizin sizge ediye etemiz, çünki aytalar, narod, katorıy, u katorıgo net proşlovo.

Ay maşallah.
Allah gözlerimizde yaş olsun ama sevinç gözyaşları olsun bundan sonra. Emine hanıma da çok teşekkür etem. Emine hanım eki ağız bir şey demek istersiñiz halkımıza ana olaraq?
Men aytmaq isteyim, bütün tatarlar qırımtatarda, Qırımda ceşilsin, bütün özüniñ kulturasını, adetlerin, yırların mında epsine köstersinler, yaşasınlar, quvandırsınlar.
Tarı kibi bütün millet er yerge sepilip ketmesinler, ketkenler episi kelsin, mında ne aytqan kibik tökülgen tolmay,
episi mında qaytıp kelsin. Evimizde yaşayıq, doğru mu? Evimizde yaşayıq.
Misafirlikte yahşı, no evimizde. Evet, tışarılara iş içün varıp keleyik, ziyaretler içün varıp keleyik, amma evimizde yaşayıq. Çoq sağ oluñız. Çoq, çoq olayıq.
Ştob vostanovit svoyu gosudarstvennost, nujno çislennost. Çoq sağ oluñız, Alla razı olsun! Çoq sağ oluñız! Daa aytmaq isteyim, mına, bugün pek yahşı oturdıq, yırladıq, no, mına, meni anam hasta, çoq bitaylar, analar televizorlarını açsalar, birsi bu millet kanalını körmeyler. Aha, seyret, er yerde baqamaysıñız, doğrumı? Yoq, vapşe, mına, ne malemiz de, bir, yoqtır bu, kanal yoqtır, ne içündir yoqtır. Men isteyim, kanallar çoq olsun, bundan ğayrı daa çoq olsun. Başqa milletlerniñ kanalı yüz, yüz ola, a, bizimki eki dane, üç dane, beş dane olmasın.